Mukama asiimwe. Bakama b'eka egi Geoffrey na murumuna we, nindeeba nimugamba Geoffrey na murumuna we, Mary orikuzaara eka egi, bakwe baitu, Mbwenu abataahi b'obugyenyi bagyenzi bangye, munkwatse tutendereze nitusiima Ruhanga ahabw'embabazi ezi agirira abarikumutiina. Kutendereza. Na n'oru omukono gwawe Ruhanga akugiriire embabazi, Yesu Omwana gw'endiga. murungi oh. yorekaho omugyenzi wawe ka smiling face kokushekera omu masiki amaiso niga- nigoreka ngu noseka mukama siimwe katusabe ruhanga ori orikwera kandi ori ohikiriire nituma ngu ataho obuginyo obu yesu Nangwa nitukweta ngu oije ogambire aha ohunamisa orwarirwa nana ebiteekateeko ebiri ahagati y'emitima yaitu. Ogume nohimbisibwa ebiro byona, iwe Yesu Kristo Omukama waitu. Amaziina gangye, Nduvenarebo Joram Kyanika, Ssabadiikoni kandi Omuriisa wa Kashambya ahabw'embabazi za Ruhanga. Naabashemerera omwena omu iziina rya Mukama waitu Yesu Kristo. Katuteerere Ruhanga omu ngaro nitumusiima ahabw'embabazi ze nyingi ezi agirira abantu be. Mukama naayebare. Ruhanga naayebare munonga munonga munonga. Mbwenu nyenda kubagambira ebi. Naahiirwa. Na- Naahiirwa Naataho obugyenyi obw'eka ei ndikumanya. Obumwe nibanyeta omu magyenyi oku, na mbwenu David wantaitsira banywani bangye iwe n'omukyara abaamuyenje. Tuba nitwenda kutaho obugyenyi kwonka waaturemera. Waaturemera baaba batoire n'amatsito maingi, manya ogizire ota? Tinkumanya Yesu naza kubireba kundi ari aha. Mukama asiimwe. Mbwenu imwe ba- bakuru baitu mwe ensi muri barungi. Reverend nakushemererwa. Ah, m- Mwana mwange muri barungi. Mweterere omu ngaro ahabw'okuhirwa mukashwera omu koomu. Ka- kanu- kanu- kanu mwange. Ma- Mani shoza ari imwe. Imwe kumurora nimubiita iby'okuzanazana. Mukama asiimwe. Ninyenda kusiima Ruhanga ahabw'enshonga ezi. Ninyenda kusiima Ruhanga ahabwa Omeeri na Jolly. Hariho abantu abagira omugisha eshemererwa nka Hirwa. Mbwenu mbwenu hati hati niki eki oriku- e- eki orikubuuza Ruhanga? Ningi. Ruhanga nayebare Meere ogu. Kateerere Ruhanga omu ngaro ahabwa Meere mbagambire ahabw'enki eki ninsiima. Meere okashaasha nakushanga Kampala. Abaishiki baawe bakwetooroire n'aboojo baawe, oyehoire amatsiko. Twatsimba amaju ahansi y'omukono gwa Ruhanga ow'embabazi, twamugambira naagamba ebigambo ebi, Ebi ndikwenda ngu otakaryire kukora riri omuri ebi, Geoffrey na, na, na, na David. David nogamba nimba ngu nohingira, ogu n'omushiki wawe w'okubanza oriyo nosarurasarurwa kwonka ensi bihurira ebi. Mbwenu na, na, nagamba ebigambo ebi nti Mary tokabaire kukutaho omu iguru otakakozire ebi. Banza oshwerere omwana efuuzo ya munyanyoko. Enock arai? Manya ariho aha. mbwenu ka ateerere omu ngaro, waamushwererera, mbwenu yaanyoreka omwana we. Bakuteerere omu ngaro munonga munonga munonga. Iwe na Geoffrey, Ruhanga asiimwe. Naagwire nti oshwerere omwana waawe waamuha Ian. Mbwenu nabo bangira ngu waazigaizire. Mbwenu nimanya ngu okunda akaishiki aka niwe agaba. Mbwenu waakahingira. Na twasaba Ruhanga ngu oyombekye n'ekanisa mbwenu eshakaire Ruhanga akikozire mbwenu na niinyenda ngu ku aragiheze bagishaaha ogambe nk'ebi Simeoni yagize ati wayenda otware kasita amaisho gangye gareeba ebi ebi washabire na mbwenu na niinyenda kwashaba Geoffrey nk'omwojo omukuru na iwe na iwe na iwe na iwe David mbwenu mumwikirize twije tumusiimireho Ahabw'oku ebi twagambiire Ruhanga agifire noobimanya, turi aha kitanda murago omu Cancer Institute, byona Ruhanga abimukoreire. Ka tuteerere Ruhanga omu ngaro w'amaani ogw'okukiza amaani. Niwe ogaba tukaija twasiima nootunga degree. Naiwe tukuteerere omu ngaro kikazi. Muteere omu ngaro mbagambire ahabw'enki nitumuteerera omu ngaro. Omwishiki ogu n'eky'okutangaaza. Nambwenu waamutwarayo ahairwa, ma mukuuwe torahi? Ahabwa covid bangire ngu ti- ni- nikyo bataranyeteire kumureeba kwonka ninyija kumureeba hati mbwenu ni- ni- ni- omwishiki ogu imwe abarikumutwara akatureeta aha akozire first class degree tuteerere Ruhanga omu ngaro nitumusiima mbwenu mbwenu hariho ebintu ebi- ebi- ebitabanganisibwaho ahabw'embabazi za Ruhanga niinyenda kusiima Ruhanga ahabwawe okangyendere n'omukyara waawe Ruhanga kubakorera bikuru. Ti boona abarikuzaara abaana b'abaishiki nari ab'aboojo ngu nibabashwerera nari ngu nibabahingira. Kandi naiwe niwagaba, ti boona abarikuzaarwa baishebo ngu ku barikuza kushwerwa nari ku barikuza kuhingirwa nibaba bariho. Kwonka embabazi za Ruhanga Arikira Boona zeemereireyo naiwe David, naiwe Joseline. okurwara kwanyu, okurwara kwa Omeeri, Ruhanga yahakanisa yasingura. Mbwenu ka tuteere Ruhanga omu ngaro nitumu siima okureeba ngu omwishiki waawe wamuhingira oriho oyemereire nooreeba. Mukama asiimwe. Mbwenu nincwekanisa ahabw'eshaaha. Niinyenda kugambe ebigambo bibiri byonka. Okukunda. Obushwere. Omuhandiiki omwe omunyabwengye akagira ngu n'okwetwa, Marriage is a calling. N'okwetwa. Imwe, imwe abarikuza kushwerana, imwe abatureta, obushwere n'okwetwa. Nikyo, nikyo omwishiki, waija nombuuza omuntu otaine kakwate na mugyenzi we, ninkuheereza omukazi n'omushaija. Mbwenu abataine kakwate, Ruhanga ku abeeta yaabagaita bagira akakwate akarikukirayo. Kandi woona omubuuza omuntu oine akakwate akarikukirayo, n'omushaija n'omukazi. Mbwenu abataine kakwate, ogwo naaruga omu bayombo e- ei arikushwerwa tinkugimanya, timwine kakwate. Hati nimuza kugira akakwate akarikukirayo. akatari k'obuntu ak'obwa Ruhanga? Mbwenu reka nkugambire eki kikazi. Ruhanga nakweta otarikwenda, akutuma ei otarikwenda, kuza kukora ebi otarikwenda, ngu akuhe ebi orikwenda. Kandi kigari kimwe mukyetegereze. Ruhanga nakweta otarikwenda, imwe abashwereinwe abarikuhugurikayo. Akutuma ei otarikwenda because is a call. kuza kukora ebi otarikwenda ngu akuheereze ebi orikwenda. Joselyn akaruga owaabu yaija yaayeyemera, nk'oku Paulo yaagizire omu Bakorinso esura ikumi n'eishatu omushano gwa mushanju, okukunda kwemera byona. Yaayemera abayombi abo, yaategyekwa. Yaayemera nyinazaara, yaayemera ishezaara, yaayecura, yaayecureza, yaayetebeekanisa, mbwenu hati reeba ari aha, ari omu kidaara kye naahingira. Ruhanga yaamuzimuurira eki arikwenda. Obushwere n'ondiijo yahandiika nagira ati, obushwere it's a ministry, n'obuheereza. Tukuheerezibwa. Abantu baingi nimuruga aha mugiire kuheereza mwena ngu babaheereze. Nambwenu nikyo orikurigira aha omu nshobe emwe ei Saara yakozire. Akaruga aha agiire kuheereza Abrahamu, obunaku bwahika Hagari yaija kumuhweraho, yaamukiriza amuta omu mwanya gwe. Omu kureeba Abaisraeli nibangana n'Abapalasitaini n'Abaharabu, N'ahabwa Saara obutamanya eki yayeteirwe omu buheereza, akanaga obuvunanyizibwa bwe. Quote me well. Akanaga obuvunanyizibwa bwe, akagira ati, Hagari, mbwenu akuzaarire. Kandi obwo Ruhanga arigye kumukorera endagano egye, omwaka ogurikwija omu bunaku nk'obwo, oryazaara omwana, n'abaijukuru baawe baryaba omusheenyi gwa nsi y'enyanja. Ekyo Saara tiyakiijuka. Nambwenu hariho ebigambo ebi abantu bagamba, ebi Ruhanga abagambisa, Sitaane akaija akabibaihamu, bakaita endagaano, bakanaga obwa Ruhanga. But there is God. Hariho Ruhanga ogamba, rumwe akaheza. Mbwenu Saara yaayeta Hagari, imwe abashomire munyetegyereze, ati, ati Rugayo, rugayo otuzaarire omwana. Na, ya, ya, ku ya, Hagari ku yaagira enda, yaaruga omu kuba omuzaana, yaaba muka omusaija. Mbwenu imwe nimuza aho, oza aho niwagamba osomire, reero oraha, oraha, oraha obu okwija kushutama omu ntebe, obu orikumanya ngu it's a ministry ogiire kuheereza. Oraha, oraha obu orikushutama okuguru kuti aha kundi, mbwenu, mbwenu omushaija aruga omu mwanya gw'okuba omushaija aba, aba akashaija, aba orushaija. ab'ekishaija. Noomwe hariho akashaija ompuriire n'obu oraabe oyetwekyereire. Naimwe abari aha, hariho akashaija aka ka mpandeeteho aku akahongyerera ahagati y'abandi. Nambwenu yetegyereze okuri aha rubaju oreebe. Hariho n'oru orushaija oru orutsiba amanyori, orwo, orwo, orwo, orwo origambira eryo, orwo orishekire eryo, orwo oririire eryo, orwo origyendera eryo, orushaija. Hariho n'ekishaija ekya byafundimu ekitama school fees ekimateera kishekire eryo ki ekitamanya eka yaakyo oku erikushusha kwonka hariho omushaija hariho omushaija omuntu weena orikutiina mukama n'omushaija oba nimukye oba nimuraingwa oba nimuhango oba nimugufu n'omugire ki. kandi n'obu okuba ori ori omushaija eh, mbwenu mbwenu ah, rero waza kubuuza abanywi ba- abanywi b'amaarwa baine obwengye bwingi Aba- aba- abanywi b'amaarwa abanywi ba uganda waragi whisky naki naki naki bagira obwengye bwingi mbwenu ku aba ari omushaija ari omu baara nanywa amaarwa Nk'oku ecupa ya rwenzori egyo eijwire, omushaija aba abashomire agamba orujungu, arugambira omu maarwa. Hati akiba nanywa amaarwa, nigashuuma, obwengye nibushuuma, nibushuuma, nibushuuma, gakihwamu buhwamu. Nobaasa kuba ori aha, sho yakushomeise na nyoko baakushomeise, mbwenu okiza, okiza ahagati, reero okaza, okaza okagamba orujungu, sho yatemire ente ze, Yaakushomeise ori omushaija okize ahagati y'abantu, bakarya ekyemerero, bakarya oku. Kwonka obwengye haragi n'amaarwa byagaherizemu. Mwerinde, imwe abakutwara abaana b'abantu mukabacwa abazaana. Ningamira muka wangye. Mbwenu Saara ku ya, Hagari ku yaazaire, ku yaagira, ku yaagira Isimaeli yaaba omutsigazi ogwa Abrahamu, Hagari yaayenda ngu ategyekye eka. Ahabwa Saara okunaguvunanyizibwa, Saara atooga omwana w'omuzaana atakwija kuguma aha. Abaharabu baagenda okwabo, n'Abaisiraeli baagenda okwabo, bariya baaba abaana b'endagaano, n'aba baaba abaana, abaana b'omuzaana. Nikyo orikureebera Abaharabu nibeemanya nka, nk'emiziga ya Abrahamu, Kandi Abaisraeli nibemanya nk'abaana nyeiteka. Mutaheereza Sitaane omwanya niwe agaba omukozi, reka agarukire omu mwanya gwe. Iwe ekishengye kyawe, ekishengye kyawe, nyetegyereza, emeeza y'eby'okurya eby'omushaijawe, egabo y'omushaijawe, otegyerekyere omukozi kikazi. Reka, reka ku arari omu ofiisi waija, ba omukazi. Eh, no- no- nomara na- nagamba omushaija hariho hariho- hariho akakazi ako ako ako akagambo ka akakyara aka- hati akaija amasimu akataha whatsapp ako ako hariho n'orukazi orwo orwo orusinda oru- orugambira eryo orujwarira eryo orugyendera eryo rutagira puroguramu y'eka yarwo orukazi Hariho n'ekikazi eki ekigatama ahansi kitaimukyeho ekyo tikyo kiroofa kiro. Hariho n'omukazi nambwenu itwe twahingire omukazi nitwenda ngu oze omuka y'abashaija aba Ruhanga akuheereze omugisha. Nikyo naagambira okukundana kwanyu kugumeho, okukundana kwanyu kugumeho. Niinyenda kuhendera n'ekishaija Omuntu naabaasa kukunda kuheereza ente, omuntu naabaasa kukunda kushwererera, omuntu naabaasa kukunda kuheereza ebintu ebi orikwetenga, omuntu naabaasa kukunda kuheereza eitaka. Kwonka oteekateekye omuntu kukunda akaruga omu ka erikushusha eti, akaruga omu ruganda rurikushushana ruti, akaruga akatsigaho ebitabi akagira ati ntwara naakweheereza. Ku ku oriho nooza kumukora kubi, oikingwa akakweheereza. Imwe abarikuraaza abaana b'abandi aha kiro, ku oriyo nooza kuraaza omwana kumwiha aha kitabo ki ishe yaamuhingire, teekateeka okagira omukazi okamwiha aha kitabo kyamuhingire, eki Baibuli yaagira ngu obuswe ekitabo, mukihe ekitiinisa, okamuraaza ahansi. Mwine punishment ezimurikuhereza ezimutarikubaasa. Mukama abahereze omugisha. Mukama abahereze okukundana. Mwikirize Yesu abajune nibwo murikuija kwombeka amaka. Murekye Yesu agategekye. Mukama agume naimwe.